Бу курдук Бэрдьиэстээххэ ыытыллыбыт бастакы аһаҕас бальнай күүкүрэһин кыттыылаахтара Сэмэн Даниловаатна оскуола киэҥ саалатыгар вальстаан эргийэллэр. Күн устата барбыт тэрээһиҥҥэ эдэриттэн эмэнигэр тиийэ ыраахтан чугастан кэлбит үҥкүүһүттэр кытыннылар. Күрэс саастарынан уонна сатабылларынан арахсан барда. Холобур, А бөлөххө уопуттаах үҥкүүһүттэргэ оҕолору түөрт сааска тыырбыттар. Оттон уонаҕаһытан үөһэлэргэ аҕыс сааһынан араарбыттар. Бу бөлөххө саҥа саҕалааччылар манна горнайдары тэҥэ Хаҥалас булгунньахтаахтара киирдилэр. Саамай кыра көрүстээһиччи түөрт сааһа эбит буоллаҕына, аҕам саастаах кыттааччы Бэрдьиэстээхтэн аҕа уһун түөрдүгэр үктэммит Прокопий Жирков буолла. Элбэх заявка киирдэ. Ол курдук икки-үс билиҥҥи туругунан. Дьүүллүүр сүбэбит главнай судьябыт биһиэнэ федерациябыт президенэ Михаил Захарович Сивцев, Уонна кини көмөлөһөөччүлэрэ судьялар бары культураҕа биллибит-көстүбүт руководителлэр буолаллар. Күн бастакы аҥарыгар күрэс оҕолорго ыытылынна. Манна Бэрдьиэстээхтэн элбэх оҕоҕо кыттыыны ылла. Ол курдук музыка оскуолатыттан сэттэ паара, Кэнчээри оҕо уһуйааныттан икки паара, Ренессанс бөлөхтөн биир паара, Маҕарастан икки паара, Сэмэн Данилов аатынан орто оскуолаттан Аламай сулус үҥкүү бөлөҕүттэн уон биир паара кыттыыны ыллылар. Түмүккэ Аламай сулустартан иккис уонна үһүс истиэпэннээх дипломунан наҕараадаланнылар. Дьүүллүүр сүбэ Виолетта Тимофееваны уонна Мичил Охлопкову бэлиэтээн киэһэ Солусчаннара диэн анал ааты иҥэрдэ. Оттон Диана Сухановаҕа уонна Богдан Бржакиҥҥа кэрэ паара аатын анаатылар. Юниордарга Селина Федорова уонна Коля Данилов бастаатылар. Оҕолорго бу бөлөххө бастакы миэстээх Саная Евстафьева, Максим Сафронеев иккис кылаас үөрэнээччилэрэ, иккис миэстээх Амелена Никифорова, Тимофей Александров үһүс кылаас үөрэнээччилэрэ, үһүскэ Дарима Дашнимаева, Артур Авакумов таҕыстылар. Бу Аасырдааҥҥы күрэхтэһиини көрөн наһаа үөрдүм. Эһиги улуускутугар оҕолор баарын үҥкүнэн наһаа сэргээн үҥкүүлүүллэр эбит, наһаа элбэх оҕо дьарыктанар эбит. Ити бэйэтини федерация даатыттан уонна бу ваш поведа кыттыылаахтарын наһаа үөрдэр диэн эттэхпин баарым. Аһаҕас күрэскэ улахан дьоҥҥо Уус Алдантан, Бүлүүттэн, Намтан, Хаҥаластан, Мээн Хаҥаластан, Дьокуускайтан, Горнай Солоҕонуттан уонна Ренессанс бальнай үҥкүү бөлөхтөрө кыттыыны ыллылар. Холобур, Уус Алдан Бороҕонуттан Оксана Протопопова,

Эр дьон маҕан ырбаахылаах, хара бүрүүкэлээх буоллахтарына, дьахталлар араас кэмнээх былаачыйаннан тахсан уларыйа сылдьар мууска тэтимигэр уйдаран, паараннан үҥкүүлээн кэлбит дьон хараҕын үөртүлэр. Үҥкүү ордук аҕам саастаахтар эрчими биэрэрин, санааны көтөҕөрүн, уопсайынан доруобуйаҕа бары өттүнэн туһалааҕын биир киһи курдук этэллэр. Биһи буолдааннан элбэх паайа паара буола, сүрбэччэ паара буолан кэллибит. Үҥкүннэн дьарыктаммытым ыраатта. Оттон кыраттан дүҥкүллүүрэтим, аны бу уже хэттэ уон биэс саастаахпын. Элбэҕи биэрэр буоллаа дии, аан бастаан доруобуйабытыгар үчүгэй. Уонна буолаанан туох настроениебытыгар үчүгэй, эмоциональнай формабытыгар үчүгэй. Уонна да буолар күрэхтэргэ төһө кыалларынан син кэлэ сатыыбыт. Онтон саастаах дьон булар ытыһынан иибатах хамсыгыны тухары онтон бара сатыыбыт. Биһиэхэ буолана бу үҥкүү диэн били наһаа үҥкүүт да буолан барбата бэйэбитигэр били саастаах дьоҥҥо илиибит атахпыт хамсыы сыдьара эччиллэ сыдьарбыт үчүгэй буоллаа дии. Горнай улууһугар бальнай үҥкүү көрүҥүн көҕүлээччи, Ренессанс бөлөх салайааччыта Майаана Морот, бальнай үҥкүү Саха сиринээҕи федерацията, Бэрдьэстэн нэһилиэгин дьаһалтата, Михаил Жегорев аатынан сынньалаҥ киинэ, ыччат агентствота уонна Сэмэн Данилов аатынан орто оскуолаҕа тэрийбит Бастакы улахан үҥкүү күрэһин тэрээһинэ үрдүк таһымҥа ааспытын үҥкүү абылаҥар ылларбыт кыттааччылар бэлиэтээн бардылар. Өссө да уота-күөһэ соҕуруйбакка салгыы тэриллэ турарыгар баҕа санааларын эттилэр. Түмүккэ улахан дьоҥҥо бэрдьиэстээх Ренессанс бөлөҕө уопсайа 35 мэтээли ылбытыттан уоһэттэтэ кыһыл көмүс, 11 үрүҥ көмүс уонна аҕыс боруонса буолла. Ол иһиттэн Наталья Андреева 4 кыһыл көмүс, 1 үрүҥ көмүс мэтээллэннэ. Роман Дмитриев, Горнай Луха, бэрдьиэстээх Вести.